Sawhthing hi kan sawi angin nimin atangin kan han lei tan ta a, thenkhat chuan chutiang khatiang an han ti a, support price te pawh nichinah pawh khan sawi chhuah a nia an la pe miau lo a tih kha support price. Pek ngai lo in cheng sawm nga kan in tiam nain kan lei nghal vek a ni. Nimin ah khan a chawi tur ang ang kha chu hralh tih ralna tur kan hre lo nih pawn a chawih mai ang. Kan in tiam na angin thingtlang kut hnathawk mi ten an hnathawh rah an thawh rim na a thlawn loh nan cheng sawm ngain kan lei dawn a. Tin, kha kha kan hralh leh tur a nih avangin pawisa chawi, Cheng sawm hnih in emaw, sawm thum in emaw, thum nga in emaw pawh lo hralh ta ila, cheng sawm, thum nga kan hralh chuan sawm panga kg tinah kan chawi dawn a ni mai. Amarawhchu kha mi kha tihral ve leh phawt a ngaih thin avangin vawi khata a vai vai khan kan lei seng dawn lo, amah chu a tah tawlhin kha ngaw kan tihral phawt hnuah a dang kan lei belh zel ang, kan lei belh zel dawn a. Sawh thing kumin a thar zawng zawng chu lei zawh vek tho kan tum vawi khat a, kan lei thei lo ni pawn. Chutiang te chu a nih avangin tuna kan kal phung hriah hi chuan hma kan la sawn zel dawn niin a lang a, hei. Ti lo va. Chuvang chuanin sorkar sen so hi a tam dawn lutuk a, support price kan pe mai a ni lo va, loading unloading kan tum sak vek a, sahib kan tum sak bawk a, a phurh hman kan tum sak bawk a ni. Hei hi chu kan tlin bik lo mai thei awm ang aw kan ti a en that leh deuh te pawh a ngai mai thei a. Tin, khami huang chhungah vek khan thlai pali thlan bik te hralh chungchang a rawn sawi a, Sawhthing Nimi lama vawikhat na tan a han hralh a, kan Chief Minister statement ni awm tak ZPM Legislature Party ah khan, Mizorama sawh thingawm zawng zawng kan lei zo dawn tih anga rawn sawi tiat deuh kha lo chhuak a, khami nih chuan lawhawm viau vanga chumi a nih si loh chuan sawh thing lei hun tur hi a hmasa sawrkar thuchhuah khan January atanga May thla inkar lei tur ang khan a inziak a, tuna mi hi February leh March inkarah khatizat chauh lei tur a nih chuan Kuintal sang hnih chuang chuang thar tur khaw tanah te Niminah khan tem te te quintal chhungkaw khatin quintal khat pawh tling bang lo han lei tur kha chuan sawrkar hian na zawk a kan kal loh chuan kan kut hnathawktute beidawngah kan siam anga a thawm ring deuh hi tawpi zuih thu dang tih kan hlau khawp mai. Kut hnathawktute sawhthing kan chin tir a ti beidawng lova sawrkar ret tuk ang. Aia tlem lo a, an hralh ngei dan tur. Tun hunah pawh sorkar an rinna a tlaniam lek lek a, KG ah cheng sawmhnih leh pali sawmhnih panga pawh a hralh mai a, khas dan theih pawisa dawn mai theih te pawh hi an thlang lek lek a, a ba in sorkar in a la leh nghal a, kan house leader hi a nakin ah a rawn sawi fiah theih phei chuan a ba in a han la miah miah a, khang te kha entikah nge an account ah pawisa a pek leh theih dawn? Kan kut hna thawktu te hi beidawng lova beisin a nei a, kan siam a tul mange kan ti a. Chuti rual chuan ring taka kan sawi tak lo a chu hmunphiah chungchang a ni. Tun tumah hian news zawng zawngah hmunphiah hralh chungchangah hmunphiah chinna area an mang ang em em a, sorkar inrawlhna avanga hmunphiah hralh theih loh a a ṭawl tam lutuk mai te. Tin, Collection Centre kan siam dan pawh hi sorkar hian en nawn ta se a ai a tam. Entir nan kan bial a tuivawl bial te pawh hmun phiah chin tamna em em ei zawng an tam a, Collection Centre mumal kan nei ve lo a, Saipum lamah tih thlak a ngai a ni. An hmun phiah thar ang te motor hire a rak ti tur chuan a ngaihna a awm lo reng reng. Collection Centre te pawh han pek ve a tih a ni thei lo te. Vawiin nia, sorkar atanga hmunphiah lei tur awm thawm tak tak pawh min rawn pal lo bawk si a, kan hmunphiah tap chingtute an tap ngawih ngawih ringawt mai ni. Chungte avang chuan hun a la tlai lo va, kan Chief Minister statement ah khan March thla ah pawh kan la lei zel dawn a tih vangin sorkar hian mipuite thlamuan turin han holding kan kalpui mek ah hian, Kan kut hnathawktute beidawng mek te hi an beidawn lohna tur atanah in thla zar zau leh zual turin kan ngen chu a ni. Chuvangin tuna nimin atang kan han lak te pawh hi kan rinawm tur a ni, a chhia kan hralh tur a ni lo tih kha he house kaltlang hian, A ram pum hi kan han inchah ni sel angin, tichuanin niminah kan han la tan a, support price in pe dawn em ente kan pe sa vek tunah hian cheng sawm ngaiin kan lei a, kan pe sa vek a ni support price kha. Sawm ngai hnuaiin kan hralh dawn a, kan la dawn a, support price a inthul khung sa vek a, tina man hi kan ba dawn lo. District tinah a man tur kan dah lawk vek an nih khan kan lo pe ang. Tichuan, tuna kan tih dan hi a hau tak ta em em mai ni. Chengsawm ngaiin kan lak sak a, tunah hian India ramah hian chengsawm thum vel a la ni tlat a ni. Chutia nih chuan Kzia cheng sawm hnih chu kan loss nghal ta a. Tichuanin. A kal man a kalna vel, loading an loading vel buaipui nan hian kg a cheng thum a lo ni leh a. Tin, a sai ip hi a thlawning kan pe ni, cheng sawm man zel kan pe ni. Chu an to tawh zia chu chu mai ni lova, a collection centre kha a hla leh hnai kha a zat a chhuk ta tak thei lo a, mar chu average a han lak hian a kal man nen, sairanga kan zuk phurh thlenna nen hian, Case khat ah hian cheng sawmriat vel kan seng tlat mai ni tunah hian a to khawp mai. Sawm nga in kan lei a cheng sawmli vel kan hloh tih na a ni ta a. Tichuan kan hral leh na tur kha engzat in nge kan hral dawn tih hi chiang chiah si lo va. Chuvang chuan in sorkar senso hi a tam dawn lutuk a support price kan pe mai a ni lo va. Loading, Unloading kan tum sak vek a, sai kan tum sak bawk a, a phurh hman kan tum sak bawk a ni. Hei hi chu kan tlin bik lo mai thei awm ang aw kan tih a, en that leh deuh te pawh a ngai mai thei a, eh zanin lamah te pawhin kan thu khawm dawn a. Hengah hian sorkar phur rit a lo nih lutuk a, a sawh thing a, kan sum kan bel tam lutuk chuan hmasawn atangin lo tuar ve si a. Tlema sorkarin ruahmanna dang a lo siam a nih pawhin a heng hi kan insawisel lo va, kan inhriatthiam tlan kan ngen nghal bawk a ni. Tin, a herhna hi tunah hian buaipui mek zel a ni a, ka bialah pawh a hmunte pawh nei fel vek tawh a, amaherawhchu loan puk turte an ni ve a, chuti zung zungin, An lo ti fel thei bik lo va, eh, ei mau hriak kherna tur te pawh tunah hian beih chhoh zel a ni a, chu chu a kal hmang a nia, tunah hian na kum ah chuan sawhthing herna hi kan in bun fel phei phei tawh kan in ring a, tin a herna te a ti ro na te che hi khaw hrang hrang ah eh han holding sum atanga lei a dah thluah kan tum a ni. Tichuan employment an lo generate veng a, mahni khua kha an hmunah an lo ti ro veng a, an lo slice veng a, chu chuan in a kum lamah chuan min chhawk tawh turah pawh kan han ngai a ni. Tin, school upgrade chungchang kan sawi a, sorkar hmasaina a tiang ang han chhunzawm kha a tha khawp mai a, amaherawh chu rules mumal awm lo a tih a lo nih avangin ka tiang ngawt chuan keini chuan kan pal ve nawk nawk thei lova rules te han siam that a ngai a ni. Rule siam chhat chhung hian alo duh rei ve phian a, tin sikul lo select tawh ho kha a dik chiah chuan e upgrade tlak hlawh loh te pawh kha an lo tel a ni. Chuvang chuan en nawn loh theih a ni lo a, marawh chu sorkar hmasa in alo thlan tawh qualify pangngai chin kha chu danglam a awm vak ka ring lo, tlangpui thuin e khakha a kal dan tur a nih chhoh ka ring a. Amaherawh chu tingaihna awm hlauh lo te kha a lo tel avangin khang nana hna kha chu tih danglam a ni dawn a. Tiin, sum leh pai kha ruahmansa a awm lo va, financial hemi expenditure sanction pawh a awm lo hrim hrim a. Khati ringawt khan sikul khati zat kha a upgrade ngawt theih loh. Sum dinhmun nena tihfel a ngai a, chungte pawh chu ruahmana tunah hian kan peih tep tawh a. Amaherawh chu chi hnihin kalpui a ngai dawn a, chu chu chipchiar chuan ka sawi lo mai anga kan peih ṭhep tawh a nia chi khata chu. Tiin.